Yn y gorffennol, roedd ymgyrchoedd dwyieithog yr Asiantaeth yn cael eu comisiynu a'u creu'n ganolog yn Llundain gan y tîm cyfathrebu yn Lloegr, ac oedd y Gymraeg yn rhywbeth nad oedd yn cael digon o sylw, falle, ar y dechrau, neu o'r cychwyn cyntaf. Felly pan ddath yr uned iaith yn rhan o'r broses, o'n i wedi pwysleisio'r angen i gael yr Gymraeg wedi ystyried o'r cychwyn cynta, fel bod ni'n cael cyfrannu at y broses greadigol, bod ni'n gweld y cysyniadau ar gyfer yr ymgyrchoedd yn gynnar, fel bod ni'n gallu gweld unrhyw broblemau fyddai'n codi a mynd ati i'w datrys nhw yn ddigon cynnar fel bod yr ochr Gymraeg gystel a'r ochr Saesneg. Aethon ni ati i wneud yn siŵr bod perthynas dda iawn gyda ni rhwng yr uned iaith a'r tîm cyfathrebu. Oedd hwn yn holl bwysig er mwyn um, sicrhau bod nhw'n ymddiried ynddo ni fel bod nhw'n gallu trysto'n cyngor ni ar y cynulleidfaoedd targed, yr, yr elfennau creadigol, beth oedd bydde angen i wneud i'r cysyniad er mwyn sicrhau bod e'n gweithio'n dda i'r gynulleidfa Gymraeg. Yn y peth cyntaf, o'n i'n edrych ar y briff, o'n i'n edrych i weld a nhw wedi rhoi sylw i'r ffaith bod angen fe gael i gyfathrebu'n ddwyieithog yng Nghymru. Pwy oedd y gynulleidfa darged? Siwt oedd yn mynd i gael ei rannu? Oedd e mynd i fynd allan ar y cyfryngau cymdeithasol? Os felly, a oedd angen asedi arnon ni i'w creu? Un peth sydd wedi bod yn help mawr i ni yw cael pennaeth cyfathrebu yng Nghymru sy'n siarad Cymraeg. Bydde lot o'n ymgyrchoedd ni, bydden nhw, bydde'r syniad creadigol yn dod o'r tîm yn Lloegr, mae hwnna dal i ddigwydd nawr, ond bydden nhw lot o'r weithiau yn mynd i ffwrdd yn dechrau creu pethau i'r ymgyrchoedd yn Saesneg, um, a wedyn yn dod ato ni pan bod yr ymgyrch bron wedi greu ac yn barod i fynd allan. So nathon ni ddod at gytuneb hefo y tîm yn Lloegr bod popeth yn cael ei ariannu ar gyfer un ymgyrch ond ar gyfer y ddwy iaith. So bydde hwnna'n rhan, oedd hwnna'n nawr, mae hwn nawr yn rhan o'r briff cychwynnol a mae hwnna'n rhan o'r briff sy'n mynd at unrhyw gontractwyr, be bynnag, a mae'r tîm canolog sy'n talu am popeth. Mae'r tîm cyfathrebu canolog yn Lloegr a'r tîm cyfathrebu yng Nghymru yn gwybod llan nhw droi to ni, gweud dyma shwt i ni mynd i hyrwyddo fe, mae angen i ni greu hyn a hyn, mae eisiau nhw fe mas heddi, allwch chi helpu? Ac i ni fel uned iaith yn gallu gweud, odyn, fe newn ni fe, fe newn ni fe heddi. Ac mae'n mae golygu bod ddim unrhyw waith ychwanegol i'r tîm cyfathrebu, i ni'n gwneud e gyd drostyn nhw. Un o'r enghreifftiau diweddar sydd gyda ni yw'r ymgyrch Jubilee, lle um, mae'r cysyniadau credigol was yn dod o Loegr, fel am yn gweithio. So, Daethon nhw ato ni gyda'r syniad ar gyfer yr ymgyrch ar gyfer diogelwch bwyd dros cyfnod y Jubilee a'r parti'r stryd ac ati. Ond yn hytrach na mynd atyn nhw gyda phroblem, daethon ni atyn nhw gyda ateb yn gweud, drychwch, newn ni Ganolbwyntio ar ochr gymunedol, bod pobl yn dod at ei gilydd dros gyfnod gwyl y banc, a drwy hynny, nath, nath Lloegr weld bod gyda ni bwynt, bod ni'n nabod y gynulleidfa, bod nhw'n gallu trystio ni i fynd ati, a fe gython ni ymgyrch lwyddiannus iawn. Un o'r pethau dyn ni wastad yn ffindio'n anodd yw mae'r tîm yn Lloegr moyn gweithio hefo fel influencers ar ein socials ni, a mae hwnna weithiau'n rili really anodd i ni wneud yng Nghymru, Ond no, o'n i'n rili llwyddiannus hefo um, ymgyrch cwpl o flynyddoedd yn ôl o gwmpas um, edrych am ar alergenau pan yn bit allan ac nathon ni weithio hefo um, influencer o Gymru um, a nathon ni llwyddo i rhoi hi ar prynhawn da i wneud cyfweliad. Um, nathon ni cael stwff mewn print yn y Western Mail a'r Wales Online. Um, a nath e weithio i ni trwy gyfrwng yn Gymraeg achos bod hi'n siarad Cymraeg, ond hefyd nathon ni manteisio arno fe o rhan yr ochr Saesneg hefyd. So mae wastad yna gyfleoedd i Gymreigio ac i feddwl beth sy'n mynd i weithio orau i ni. Y cyngor sydd 'da fi sefydliadau eraill sydd fel ni yn gorfod creu ymgyrchoedd dwyieithog yw Mynnwch lle ar y bwrdd prosiect. Mae angen i chi fod yn rhan o'r ymgyrch o'r cychwyn cyntaf a mae angen i nhw glywed eich llais chi achos chi sy'n afr eich cynulleidfa orau a chi sy'n gwybod beth sy'n mynd i weithio orau yng Nghymru. Dyn ni'n lwcus fod yng Nghymru achos mae'r gynulleidfa gymaint llai, dyn ni'n gwybod bod rhai pethau jyst yn hawdd yn mynd i gyrraedd lot fwy o bobl. Rhywbeth arall i ni'n cadw mewn cof yw un ymgyrch, dwy iaith. Ie, i ni rhan o'r un ymgyrch, ond mae'n iawn i Gymreigio fe, mae'n iawn i'r ddwy um, ymgyrch fod yn chydig bach yn wahanol yn y ddwy iaith.